mfundisi zviri sei ah. zviri right komira kashamwari koindava eh? andakuonai kuchechi last sunday chichikuitika mfundisi ka eh.
apa makachena chichi kuitika mukuenda kupiko pana mapepa andiri kumhanyisa ah, saka nyaya itenderero tenderero ka eh? nyaya chingoti idyo ah, mudyire nyaya musaga hadzisi nzungu ka idzi mufundisi mm. pana kwandiri kubva uko orit hakuna kumira zvakanaka pana mapepa andiri kuprocess yokoti zvinhu izvo zvakatongoita chete but apa mamusina kundionera apa apa ndasina kukuonai apa offering dzenyu dzagarisa mazano masviba muchanyanya kuoneka ah, marangwana kuchechi yakufa huyeka kuchechi chii chikunetsa hakuchechi tichauya zvedu kana kwakufaya ndine mwana wandaida tokupai ah, handisi kuramba kuti yes kwazara zvibaga handisi kuramba but mm. pane kamwe kanyowani kakauya ndaitoti mufundisi hamusati maroora kamotombowana mwana wekufambidzana naye mati mufundisi hamusi kuda amwe ah, ndandakwanireka munhu wekudana nayeka apa makundiita chigayo here kana handisi kuita ichigayo handisi kuti chibage ndikuti pane kangu kandakaona kanyowani ndaida kukupa iwe pane wekupraise mamuzi yaimba sterekusho okay. kamwe kachukuchuka aiwa kuti ikako mhani pane kamwe kaimba imba but eish kakanzi oh, rutendo haeka but kakazohura zvechirungu kakabva kuslip over but i, I, I think ka kahwani kakangoenda zvinobuda mfundisi mm.
Ah, inini muupenyu hwangu ka ndinoda kutenga motikari eh. andii munofamba nemotikari eh. nenyaya dzechechi eh. ndinoda kutengawo motikari wondosisa makushanda kupi ko mari makushanda kupi hatiripo kwamusikusiyatinongoshandawo maningirini amusiyai offering here hamandi mati ndinoda kutopiwawo offering ah, kupi
hakungotaurawo
koma kushanda kupiko baba mupe offering hatungoti takabata bata utobata bata chimondisirewo dollar ka ndimbo ndimbowana something ambo ndizi ndechita topiwawo muipiwa kupiko baba kana mune zvamuri kuita zvinonetsa manje kungoti kungoti dyo kungoti dyo nyaya kungoti dyo timboonai katai ndononekuita nonga mapfekera nonga mapfekera timboonai tai mapfekera mapfekera takutongoita mazuva no makuru but makachena mira imbogadzirisa timboona kuti ingandifitawo here eh. ah, ndoda kungoona inzwai tai ndiri kungodzokorodza tayo hani kuchechi ndakatoitengerwa nemwana wesangano munofunga kuti ndimega mune chechi munotofunga kuti kuita chechi kunoshamisira kuita chechi kunoshamisira ah, mapepa ari mundeechechi manzwa Kurosora muchitibata ndebvu dzedu kuchechi kwenyu. Munofunga kuti tombozvida here zvo? Takavhura chechi chidzokera kumba kwenyu. Ore saka makavhura chechi kwenyu. Eh takavhura chechi.
Mama tichi. Ah but musadaro kama. Musadaro ndakashandisa nzvimbo yenyu muno. Musadaro ndifarisi. Nani kakuisei position yepamusoro ka pachigaro chepamusoro. Secretary ndoita secretary kuchechi kwenyu. Mune muchibata mari handiti? At least makabatawo mari dzemofaring. Mari yenyu, mari yenyu.
But mimi ndokupaiwo kana 1%. hamuzoshaya hamuzoshaya mudemhere ari kupi
manje enda eh, unovhura chechi handiti mm. inini ndichafonera mudemhere handiti mm. mudemhere ndichamuisa pachigaro changa chiri chako eh, eh, endavamudemhere ah, vatori elder uchechi kwangu munotiudzei chiko nenyaya dzemachechi ah, kusadarozve vato elder zvamukutoita mukutotambisa nguva izvo
ekuti line busy andi akakubloka here mukuramba muchitreya treya chiko dai matono matono tsanya kuti vanhu vave kuchechi bozi takatovaudza kuti vave vanhu vese vakatove kuchechi kwedu ee tiri rafu zvisingaiti asingadiwo mari ndiyani Madya no manzwa nodya mari dzedu imi. But ndaiparidza chaizvo wani. Chamaiparidza chi?
Ndaiparidza ndaisaparidza here? Ah maingoramba muchiparidza.
Every day muchingoramba muchiparidza nyaya Moses. Nyaya dzana Moses.
Takadzidzidza kuchikoro content. Nyaya dzana Abraham akawira mugomba reshumba makambodziziya imimi. Apa mukuramba muchibata. Suta ndakatengerwa nawo nesangano. Ah all right. Ndamauchena kuti darika ka. Eh.
Chidzokerai kumba kwenyu. tichasangana eh, eh, kuti tosangana kupi imi miite zvekuchechi kwenyu ikoko dzokerai nai imi muno imi munofunga tinokutya here mi munofunga kuti tinokutya here everyday muchitibata ndebvu dzedu mukadaro muda zvifaiti here handirwe nemi isorwa pamweya kana zviri izvo zvamupamweya wei pamweya chaipo ipo amene mweya wangu hansanda nemweya ini mwe muchida kurwa nemweya wacho kuti zviite sei mwe muda kurwa nemweya wani mwe muda kurwa nemweya wani nansanda nemweya musarambe muchinditeera handisi kuda zvemhepo
munoparidzirana nemi here nenini kuparidza chii makamboparidzirana kuparidza chii zvamuda kuionererwa shoko rechii ah, mune shoko one vhesi ramunoziva ipe one vhesi ramunoziva genesis vhesi one ah. nai munofunga kuti kuita chechi kunoshamisira munofunga kuti kuita chechi kunoshamisira ine basa rei chechi munotengerwawo mabhachuku nevanoesangano ita kutopfeka masuit masunje ungatidika zvedi ndatonomudza mudembere wacho kuti tatozvarisa haana sindazopinda nedambudziko nasi aenda ah, ndatoti aende kumba mukadzi arobas asi vamutemeri mured red ah, ndiri right because ndine nyama yangu yandakawana
nyama ichi nyama che yemwe mukadzi ayo eh. chinguruve changu chandinacho chakadai chandoda kurova ndega asipo mudzodzera mukadzi kumba niye kuti ah, uda kudya nyama anondikanganisa madhiri angu because ndine nyama ayo aiwa chakakura kudai kana aripo achidyike mamremo muzati kutoadawa kadza tikutoadawa but kuchechi kwakamufundisi kwangu rine zvibage zvazvo but tenichitodawa tenichidawa yekuchechi but havawaniki
ndozvaundiramidza kupinda mugedhi iwe isingataurire panapa nyaya iwe wandidedzerewo right ayo nyaya nga ndakushedzera chachaiyo eh. ndazosangana naro bomboza ah, wasakanaasakana naro ndasakana ah, naro anzihanzi sei musiri wako chechi mimi eh. chichichi eh, ukariti chii ah, ndarinyongosha
ndarinyongosha rona kutokonyewa akasingadezvepaiite mudhara zvauda kuita izvi kaizvi nditone chechi yangu mudhara ndamisa muchinji kuda mudhara nditone chechi yangu ukaipa ndakakuudza iwe ndii ndakazvitaura mm. iwe ndiwe the right man wekuenda muchechi ndini the right one wamutokonya kumeadedera pandamudza kuti vanhu vese vanenge vari kuchechi kwangu adai adai adai kutenga akuda kumba
awakaipa awamugona ini ndozvandoita manje ani ndozvandoita kausundipinza mugedhi mugedhi hatisi kupinda haa mugedhi haa tiko hando une chingurwe tongochicheka cheka aiwa ndoyandaendesera mukadzi kumusha iyoyoakunyimaausaka tichikupei ma five percent kuchechi saka wamudoko mm.
ah, but about that five percent mm, shamari mm. haa isisu ngada indakazonotaura nemudzimai wangu eh. andiudza kuti haa ah, kadhiri kenyu aka five percent haisi right but five percent its like half up andiwo wakafoira mese kuchikoro ini ndakazipasa like zvangofanana but imedical but mm.
mukadzi wangu ari kuti hanzi ndinenge ndine kakubirirwa kamuri kundiita ayo cheche izi yenyu cheche izi yenyu hamufanira kuita dzingu kudaro mm. komukazingo pachechi pacho munoita sei ah. munozoita sei mangwana saka ine zvaanaicho mm. ah, eh, nhasi zvangu eh. handidi kunyepa eh. nhasi panga ndichibva uku ndisana ndasangana nabombosa pane pane musikana wandasangana naye eh. musikana akanaka ye inyama musikana akanaka ye inyama
e saka uri kurongei ah, ndasangana naye ndamuti hai eh. kava avati hai wanzwa here ndamuti hai vati chi hai ndasangana naye musikana yeye eh. pate hai ndanzwa kudai kudunduvira kudai
watoroora yeye ndowakoinzwa manje mwari komborerai ine zita rajesu zvaizazvifamunondisa mweerima inzwai zvadaro manje eh. musikana uyo ndamuti ndipo nhamba eh. anzi handina foni ati ati adaro kuti handina foni ndorudo iroro musikana uyo handisati ndamboona zvinhu zvakadaro eh. muno muno munigiri eh. saka musikana uyo ndazomubvunza kuti chi ndokuona kupi zvikanzi unouya kumba vabereka vacho vakatoti huyai mubasa anzi huyai wapinda zvatoita name of jesus transit ndoshoko rapauro iro mhm. eh. ndo ndo yatogara eh. hanzi huyai mukwasha eh. ndakati ah it's fine ndinosvika ambo ndakati adzimai ah, angu ane makore mangani kuti uite sei ndiziva uyo ndoita sei hanzi five hmm? five wati five years ipi panapo
ayo ibva panapo vamdemera ayo indaneta newe chimari yoenda indinoda kutoona mhuri yangu ende uri kunikanganisa ah, ngatibvei panapa handei ndozvandoyako ini handina basa nazvo five years kana fourteen years enda asi asi bombo
enda iwe suduruka suduruka uende zvako iproblem yekuti munhu ane fepezi
ah, chero ndatombomuwana munhu wacho ndatowana munhu wacho ramba achitaura zvanenge achitaura izvo
saka ndokuona sande mukuya kucheche sande amusikuya enda zvako enda enda ayo tozokuona wara rega ndisikai pamba